Häerzlech wëllkomm zréck bei enger neier Episode vu Kaméidi, Luxembourg's Finest Battle Podcast mam Gilles a mam Pete. Gudde Moien. Bonjour. Dat war dat, dat huet E klonge wéi den Donald Duck. Dat war, dat war genau dat wat ech wollt okay. äh, demonstréieren. Schein, schein, schein Geräisch. Ech hun net vill Qualitéiten, mé déi wo schu si gut denken ech. Voilà, voilà. Muss, das, ja, so useless Talents muss hin hunn. Useless Talents, dat ass dat een wat mer hunn. A Kaffee mam Läffel. Ebe sinn mir jo hei. Hm. Ja.

Du Aarmen. Nee, nee, mir geet et gutt. Wéi geet et dir dann? Ausser dass de Mir geet och dech gutt. verstopps an der Mir geet och Donkelheet. gutt. Mee ech sinn och aus engem anere Grond verstoppt, wéinst och wéinst meng Schlapp, déi am gaangen ass unzefänken. Ech hab gemeint, du häss ze vill Räis giess oder sou, Hä? dass de Wieso verstoppt bass. Ah jo, dee war net gutt. Mee dee war definitiv gutt. Mee ech menge mir schneiden dat net, mir loossen dat einfach hei dra stoen.

Mir freeën sech natierlech, wisou schwätzen d'Kaméidi lo doriwwer, dat ass jo alles, mee net Metal. Mee dat stëmmt net esou ganz, well do waren an der Vergaangenheet an an der Géigenwaart och scho relativ vill Metal Acts présent an hunn deelweis esouguer de Song Contest gewonne gehat. Yep, absolut. An jo, et kann een iwwer de Song Contest soe wat ee wëll, et kann een e gär hunn oder och net gären hunn, mee eppes kann een net verleugnen, En ass super weird. dat ass mengen ech dat manst wat de kann ze soen so, das, ja, das ähm, super weird an äh, das aber trotz allem echt wie erhalsam ja, ja. So, zumindest highlights du bist zu gucken so. ich mein, wie ich auch wie de Peter gerade gesucht hat die froh wo sich effektiv der stelle für wat für wat mache mir der und schwingt engerseits an wie so zwei Gründe echt immer Mir sinn hei fir de Metal ze hultegen, wou mer nëmme kënnen a wéi oft mer nëmme kënnen. An mhm. wéi du schon gesot hues, déi vill Bands, déi schon dobäi waren, wou effektiv bëssen méi de Herder, de Herder Quell entspronge sinn. Mee ech muss awer soen, datt dëst Joer, oder fir e puer Woche war dat jo lo, ähm, also bemol ganz viel äh, iwwer die Eurovision gewisse gin dat huet engerseits zwee Grënn eben well der Eurovision so groß ass wéin ass ich mein das der gréessten die mutgréste Musiksveranstaltung weltweit wo Länder ja. den een, äh, den een äh, untrieden an eben noch well die Norricht koum dass 2024 dann äh, Lützeburg nees um Start ass an äh, Jo, dat, dat denken ech war e bëssen an aller, aller Munde an do ass natierlech gerätselt ginn, wéi, wat, wou, ween kéint sech do mellen an wat fir eng. Dat wosst ech mol net. Wosst du dat net? Dat wosst ech mol net. Nee, dat wosst ech lo mol net. Okay. Gesäis, dann ass eppes Neis, Neis héieren. Ja. E Lëtzebuerg ass jo, war fënnef Mol Gewënner, däerf een net vergiessen, mee dat ass och schon ja. éiweg hier. Ja. Ja. Awer selte mat engem Lëtzebuerge Sänger och. Ech mengen keng eng Kéier. Mengen ech. Eng Kéier, nee. Mengen déi lescht Kéier. D'Lëtzebuerger déi mat gesongen hunn awer war meeschtens ëmmer en anert Land wat eis representéiert huet souzesoen. Jo, jo, well gutt, mir schwätzen do vun den fof, ech mengen den Eurovision gëtt et säit Mëtt 50 oder esou, 56? 56 mengen ech, Ka ja. sinn. An déi leschte Kéier wou Lëtzebuerg dobäi war, ech mengen do ass den Jimmy Martin, wann dat wouer ass wat meng Mamm magezielt huet, well Och dat Thema war doheem lo de rezenten Thema, och wann ech do net wierklech vill konnt matschwätze méi. Mee wéi gesot, den Jimmy Martin ass fir d'leschte Kéier äh, fir Lëtzebuerg ugetrueden an ass warscheinlech och Leschte ginn, wann dat stëmmt, wat se gesot hunn. An ech menge wann s de esou oft äh, hannert Venue Leschte gi bass oder iergendwéi, dann bass de fir eng Zäitchen dobaussen. Iergendwéi sou eppes. Mee d'Reegele si vill ze komplizéiert, fir lo hei an d'Detail, denken ech, ze goen. Ähm,

Also klar, d'Lidd ass lo, also dat ass solidd Lidd, dat ass soliden Track, gell, an dat ass catchy gewiescht och virun allem. Ech mengen och de Fait eben, denken ech, zu deem Zäitpunkt, dass äh, dass dat Lidd äh, gewonnen huet, éischtens emol, wéi s du sees, war fuerchtbar catchy an zweetens esou och och e Metalhead oder en Hardcore Elitist, wou wahrscheinlech héieren huet, dass do esou eng Band gewënnt, Hat awer iergendwou e Schmunzeln am Gesiit an esou, ah, awer cool, dass, dass d'Metal-Welt an d'Hard-Rock-Welt dann e bësse méi erëm an, an den, jo, an d'Dagesliicht kënnt, well esou vill gëtt et net elo am normalen ëffentleche Fernseh, wou s de elo sees, okay, do kann ech eppes, eppes esou fannen. Fir elo natierlech ze soen. De Eurovision Song Contest misst elo just nach e Mettel hunn. Wär schéin, mä dat wär am Fong wéi soss näischt, wat mer virdu gesot hunn, wéi eben de Metal Battle, wou op der, wou fir Wacken gekämpft a gespillt gëtt, wat u sech näischt anescht ass. Mä wat wär wann? Wat wär wann? Dat ass déi Fro, wou mer eis dann och stellen elo, wann elo Lëtzebuerg d'nächst Joer dobäi ass. Jo, wéin. Éischt emol, wéi am Fall normal, am Fall normal, wéi ginge mär schécken, wa mer elo ginge mol net vum Metal schwätzen, well ech, ech kenne mol net ganz vill. Ah, dat ass schwéier. Ja, ech hunn och driwwer nogeduecht. Den eenzegen, dee mir elo, also ech, wou ech och eng Kéier, wou ech och gedeelt hat, dat ass den Daniel Balthasar, wou ech muss soen, esou, okay, dat ass Satellitten, Satellitten. Sou Pop, Rock, bësse méi Indie kéint ech mer virstellen. De Mass, den Hip-Hop Art, jo net nëmmen Hip-Hop, mee dee mécht jo wierklech alles. Dee mécht all Genre der Däiwel, kéint ech mer virstellen. D'Dolemea kéint ech mer virstellen. De Läpp, jo, de Läpp och. De Serge Tonnar virun allem. Deen huet jo schonn d'Demande gemeet viru Jore schonn, datt wann dat jeemools wäert de Fall sinn, da wëll hien dohinner goen. Ja kann ich mir gut firstellen ja. Ja et wär, wär, wär lustig wär lustig Me den ja de kon de Contest ass eso lusch an och och man Punktesystem an wen wen iwwerhaupt geschickt gëtt ne dat ass och dat hun net das dat lo einfach eng Band do hinner geht oder e Musiker an dann so du gëss lo gewielt nee dat ass jo riesen opwand fir runen du gi jo ja iwwer méinteläng fir Druck gëtt scho fir Entschädungen fir d'éischt Véirelfinall, dann Halleffinall, da Finall, a wann s de dann do gewënns, da gees de réischt an de Eurovision Contest. Ass ass mega dekadent, gell. Ultra komplex, jo, jo, jo. Jo, keng Ahnung, punkto Metal, wat kéint een do, wie kéint do Lëtzebuerg representéieren? Mir hu vill Gruppen. Ech hu mer geduecht, et muss ee sinn, deen, deen opfält, deen opfält optesch, an der Bühnepresenz, e bësse crazy och ass, warscheinlech am beschten. Jo, misst schon definitiv e bësse méi den den expressionisteschen Optrëtt hunn. Do fällt mer elo guer keen an muss ech soen. Jo, ech haat ee Moment e bëssen och un eis un eis lescht Wacken Metal Battle Gewënner geduecht gehaat, u Fusion Bomb. Jo. Jo ok, jo si sinn an deem Sënn eng exzentresch, well se den 80s Style absolut liewen. Genau, jo, jo, jo. Jo, dat, dat kéint eng gutt, eng, eng, e gudden Anwärter sinn. Mee mengs de dann, ouni elo hei si schlecht ze schwätzen, mengs de d'Leit, well dat hänkt jo dann och dovun of, wou de Contest gehale gëtt, ne? Elo d'nächst Joer ass jo dann de Contest a Schweden. Schweden, wéi mer all wëssen, huet eng ganz grouss Metal-Welt. Mengs de, do hätt elo zum Beispill eng Metal-Band, déi elo decidéiert, d'nächst Joer do iergendwéi matzemaachen, besser Chancen, well et a Schweden ass oder well se vläit an, an äh, vun den nordleche Länner méi Zuschauer kréien, obwuel dat jo och nach u sech egal wär, wou et gehale gëtt. Mee ech hunn d'Gefill, dass dat ëmmer, ëmmer eng, äh, iergendwéi e Plus oder Minuspunkt ass. Ja, dach, dat ka- da ech dat ze och am Gefill. Zum Beispiel all die skandinavesch Länder, die si awer dem Metal wirklich no an ähm, ich meine, Lordi, Finnland zum Beispiel, na, an noch äh, Apocalyptica hatten die auch schon do gespielt gehabt. An, Ja. äh, Ja, wie man fir Ja. ja. och nach äh, ënner Reis geschwat hatten viru Joren äh, war äh, vir nu Joren anfang war an Norwegen huet ja och schon méi wie enke gewonnen an fir Ja. ja. Norwegen war Ja. ja. war den äh, wiechtescher méi Keep of Kellis sinn mam äh, Alexander, Alexander Rybak. Dat war e Gewënner, genau. den u sech so och so mega catchy Poplieder mëscht. An dat Joer drop huet hien decidéiert äh, mat Keep of Kellis sinn, wo eng Black Metal Band ass un de Start ze goen. si si bis leider just an an d'Final komm, mee hunn awer do verluer. Ech hätt dat zwar gär gesinn, soen ech der ganz éierlech, well dat ass, oder stell der emol vir, Mayhem géing fir Norwegen un de Start goen. Mat där Büneshow, gell? Wéisst du, wien ech mer nach e bëssen éischter kéint virstellen, esou, wann, ech mengen, wann d'Key of Keyboard Karaoke scho gespillt huet, Hätt ech mer kéinte Satyricon virstellen, well déi jo och schonn esou äh, ja. esou grouss Veranstaltungen haten. Ech meng si hätten och schon, ech, ech, ech weess net wat war ëschteppes on Eis hatten si eng eng Dach dach mm, dat an, Show gemacht gehat. An och fir eng Ausstellung. Ech meng si si jo mëttlerweil och net méi. Äh, den Black Metal Act méi bei hinnen ass nee, nee, Art nee. also ech wëllen so un Art House méi si sinn Black Metal Band am Arthouse Stil esou. Bëssen esou, jo. Si si ganz hir eegen Déngens an dat kéint, jo, dat kéint effektiv klappen. Dat kéint effektiv klappen. Dat kéint ech mer virstellen, jo. Oder vun Norwegen kéint ech mer och kéint virstellen, dat wär esou Kvelertak zum Beispill. Jo, déi sinn och crazy. Dat ass frësch, dat si sinn e bësse méi jonk, awer. Ja, Dien awer och eng gutt gutt Bühnepräsenz. Ja, ja. Hm. Mee ah, wien, wien ging ah, schwéier, schwéier, ganz schwéier. Also fir Lëtzebuerg den echte vu Melo ging afalen eleng well se gutt sinn vielleicht lo net lo déi äh, ach, Äh, ich will net so dass du kein bühne präsenz und ich will okay beleidegen me das net crazy genug me an aber as hier musik Kéint definitiv e puer Oueren héieren. An dat ass eben dat neit Material vu Scart fannen ech ass yeah. méi wesentlech méi oppen äh, yeah, wéi yeah, die lächt yeah. Saachen. Mee ass et ass et crazy genug oder ass et äh, yeah. oppen genug fir esou eng Audienz? Dat ass dat ass die aner Saach. Dat ass déi wéckeg déi aner Saach. Genuch jo, awer kennen déi Lidder, déi domat do gespillt gi si och ëmmer bëss méi Catchy soll ech soen, einfach. positiv Lidder, also besser frou Lidder, positiv Lidder. Ech wëll net soen, datt Skat keng frou Lidder maachen, awer et ass awer schonn e bëssen esou méi méi daischter trotzdeem. Jo, jo an awer wann s de kucks, wann elo, ech soen dat elo esou, well elo elo géing iergendwéi D'Billie Eilish ging fir keng Ahnung iergend e Land representéieren. Dat ass massentauglech definitiv an dat stëmmt ja ass déck depressiv ge ja ja ja ja ech verstinn ja ja das das schwéier das schwéier well Lëtzebuerg lo wéck Metal das wéi gesot vill Auswahl do mä. Du wëlls dech och iergendwou, well ech froe mech och dat, ob dat elo mat de Grond ass, wisou elo nach net dat elo direkt elo ugeschwat gëtt, mee dat gëtt jo elo nach geplangt an alles an da muss jo fir d'éischt, ech mengen et geet alles iwwer den rtl, mengen ech, wäert dat alles geréieren an ween, wee, wee, du muss natierlech och d'Quien hunn, dech do, soen ech emol esou, ze mellen, well dat ass jo awer, du spills dann do virun. Gutt wierklech der ganzer Welt op der Tëlee an dat ass och eppes wat wierklech extrem vill Leit followen a kucken. Dat ass elo net yeah. äh, oh nee, dat do wielen ech lo aus, well ech dat wëll kucken. Nee, mee d'ganz Welt schwätzt effektiv doriwwer oder zumindest déi Länner, genau. wou stark vertruede sinn. Ne? Genau. Mee wéin, wéin ass schwéier, wéck schwéier. Lo aner ja, Länner kéint ech direkt soen gell Lo äh, so, so, so, so fir England ging, ging ech Cradler Phil schicke gell fir UK Ech hat an dee gedcht ja. an dee gedcht Se sinn net déi allerbechten Black Gothic war doch ëmmer Metalband. Aber sie wär genau richtig voilà, absolut schräg sinn gell ja, ja, die Schrägkeet ja. total ausliewe gell. Ech hat och ech war ech war am Ufang wo ech an um, Deitschland geduercht hunn, Dir ech fir Deitschland géif rasch äh, schécken. Mm. Hat ech eng Band geduercht gehabt, an ech hat ech am Nachhinein gewuer ginn, datt déi am Fong virgespillt haten, fir de mat ze maachen. Se sinn awer net weiderkomm. Dat ass Electric Callboy. Uh, ja, ja, ja, ja, ja. Uh, äh, ja bëscht mëttlerweile se Electric ja, ja, Callboy. Electric Callboy, ja, ja, ja. Déi ja, wäre perfekt. Déi wäre ja, so perfekt. Ja, déi, ja, déi sinn so och total mëll. Faarweg so e Knallkapp esou. Ja ja ja, ja so politesch och bëssen awer am am Joke sou perfekt. Ja yeah. War dat ech mengen mé kënne jo kurz déi ass déi zwee ou dräi Saache wou e schéieren hunn an dat och fläit aus dem Grund well de Nick Nocturnal effektiv iwwer de Eurovision e Video gemet hat lo rezent. Äh, ah, ja, ähm, ja. fir Däitschland ass hier Lord of the Lost un de Start gangen. Mm. Jo, haten, mä mengs de elo konkret gesinn, mengs de d'Jongen hätten, haten iergendwelch Chancen elo, wann ee elo mol d'Jury géing ewech loossen? Ech, ech, ech, ech hunn dat Lidd, ech wëll net soen, dat Lidd ass, ass definitiv elo net wow, mä ech weess net, huet, huet awer och elo net elo deen Impakt, wou ech mer elo vun enger eben dann Electric Callboy oder souguer, souguer Rammstein, obwuel Rammstein vill ze grouss ass fir esou e Contest. Si brauche esou eppes net méi gell méi. Mee ja ech wees net op op op de Schwar vum Lidd dat beschte war. Se haten en ultra schrägen Optrëtt, dat ass och dat wat ech gesinn hat also Lord of the Lost. Ja, ja, ja, ja dat stëmmt schon also war schon abschitan ja cool. definitiv an äh, du hast na eng aner wat schmeng eng australesch spend wo wo oh, die waren de gut wo die waren de gut breakdowns mat dran hat wo okay Ok nice. Ech hat jo vum och scho virdru kommt gehat se. Ja ja dat mir dat och déi gell also du kucks da sinn se ok déi passen genau do ran. Ja, war cool war war Sinti war Elektro mat dran war ja. och e bëssen Genti an progressiv an awer och mega catchy war alles dran gell ja. den Dat war mei Favoritelidd sou gewiescht fun ech, fun ech gudd. Ja. A ville ville Leit huet den an a wa mer souwisou vu Weirdheet oder vu schräg schwätzen, wat Finnland un de Start ginn huet, mei meng ech dat schrägst wat ech jee gesinn hunn, gell? Ja. Dat war dat war alles an näischt. Show eleng déi war ja ja. Dat Jidderee, war, et sinn ja. och vill déi dat Lidd sou déck gudd fannen. Ech muss soen ech fannen dat Lidd net besonnesch sou atemberaubend. Nee, mee do ass jo dann en Déngens, e Lidd muss lo net super gutt sinn, mee wann de ganze Rescht ronderëm stëmmt, an ech weess net wéivill et ass se gi sinn, mee ech menge si sinn den zweeten oder déi véierten. Ech menge den zweeten, jo, jo, den zweeten. Jo, ma Schweden huet gewonn, dat war jo eng gewësse Polemik, ne, et wären net vill recycléiert Saachen, mee ech menge, sorry, haut an der Musekswelt, an der kommerzieller Musekswelt, Sinn der net méi ganz vill do, déi déi net mat Samples schaffen oder déi net ja, Saache vu viru 50 Joer benotzen? Natierlech kënns net méi do laanscht gell? Nee, do. Nee. Mee ähm, mee ja, ech, ech, ech, ech hätt do e puer, also fir verschidde Länner, fir Italien lo kéint ech mer

Jo, jo absolut absolut an déi ginge wahrscheinlech och nach gewannen gell. Stëmmt, ja, awer déi hu jo elo schonn e gigantesche Numm gell. Ja, ja, ja. Bah, si sinn si sinn talentéiert, ob s du, ech mengen si wäerten an deenen nächste Joren genau esou e Status hunn oder hunn et elo scho bal wéi eng Band wéi Metallica. Du muss se entweder gär hunn oder Ja. du haass se gell. Ja. So, äh, se maachen einfach hir Zeen an et fëllt d'Halen. Ech menge se komme jo och lo op Lëtzebuerg, Demnächst am Juni, gell? Mat Hailstorm an. Ja, se sinn äh, och, ech muss da soen, ech hun net alles vun hinne gär, bei wäitem Ja. net. Mee verschidde Lidder sinn esou schäiss catchy, gell? Dass ech se souguer matsange, gell? Ech lauscht schon so och ëm- lässt dat ëmmer méi gär, muss ich so gell. War am Ufang net so wirklich e Fan, aber ëmmer méi gefällt mir dat aber so. Ech fanne si sinn extrem gutt Songwriters an, an, an ja. der Hinsicht an a wëssen och extrem gutt mam Publikum ze interagéieren. An dat, dat, dat, ich mengen dat ass jo och dat wat de muss wann de wann de so äh, so Präsenzen hues wie si eben dann dann, ah, dann ass dat e mast. An géif och eben op de ganz äh, Konzept vun dem Contest iwwe passen och ja, Präsenz ja, ja, ja. gif super gut passen. Ghost, wéi heeschen déi? Nameless Ghoulen heeschen déi. Déi hu keen Numm. An de Poopst. An de Poopst. De Poopst. Ah, Moment, wéi war nach do agefall? Och eng Band, wou ech lo des Lescht erëm bësse méi lauschteren oder erëm bësse méi Interesse, wëll ech net sou, well d'Interesse war ëmmer do. Mee fir Moldawien ass Infected Rain, wou eleng d'Framënsch, d'Lena Scissorhands, wou esou.

Vu Frankräich ass mer net vill agefall muss ech soen. Lens natierlech direkt déi grouss um Gojira géif se Gojira do spille loossen, ech weess et net an alles ass ze lues definitiv also ze lues am Sënn vun dass se ze also dass elo keng net béis gemengt mee si e bësse schlofpëlleg sou. Jo nee, absolut ich mengen äh, so ähm, Contest generell alle äh, Frankreich huet eng ganz groß Post Postrock oder Postmetal oder ja. Gaze 10 méi sinn dat die richtig Band ich meng du ginn der recht das net net die richtig Band fir fir do ze repräsentéieren méi ja ass Gojira schonläit ze groß hm, schwéier ze soen. Ich menge Gojira as och so en en ähm, Esou eng Band déi déi fusionéiere kann an déi Leit wou ni Metal héieren hunn äh, wou soen esou oh, dat do ass dat ass mega haart mee et kléngt déck gutt, well et och iergendwéi äh, einfach zougänglech ass. A net all Lidder natierlech, mee hir Hits gell sinn äh, Ja. sinn einfach Lidder. An An zumools hir nei Lidder, déi sinn awer och e bësselche méi Somme massentauglech, also vun dem leschten Album. Ah vun Fortitude, jo jo jo dat ass jo Amazonia oder esou jo. Genau jo jo dat wär dat wär net schlecht, dat wär net schlecht, mee dann ass alt erëm déi Déngen esou wéi wäit kanns de goen ne, dat ass dat ass déi aner Saach och wat wat géing elo, ech mengen du muss jo déi ganz Virentscheedungen a allem esou gewannen, mee Wéi vill kanns de weise vun dengem Talent? Ech froe mech deelweis, ob do och net vill geplaybacked gëtt. Ech kann dat schlecht aschätzen. Jo, jo. Ech mein, déi lescht Gewënner kucken, oder elo eeben duerch déi Episod hei, ech mein, déi lescht Gewënner vun deene leschte Joren e bëssen ugekuckt an do war net ganz vill Brauchbares dobäi. Pardon, mä Ass lusch wat du gewënns heiansdo, gell? Mega lusch. Dat mat deem Poulet, Poulet Dance do, weess de, sou bak, bak, bak, bak Gedéngels do, war ech och esou. Oh Gott, ja. Sou, jo, ech weess ganz genau, firwat dass dat gewonnen huet. Dat huet näischt domat ze dinn, well dat eng gutt Musekerin ass. Ja. Dat ass just, dat ass ultra schräg a soss näischt, gell? Ja, dass. Ja. Eurovision ass eng Welt fir sech. Definitiv, ja. Ech hat och ni, ni wierklech vill verfollegt gehat,

Ja. Mä et ass schonn verréckt, wéi grouss dat ass, gell? An wéi s de virdru gesot hues, wat alles dohannert stécht an hei an do, dat ass Wahnsinn. Ja, ech mengen, mir hate jo och virdru elo nach riets, fir eng kleng Parenthese opzemaachen. An jo, ech ziele mech zu deenen, zu deene manner, manner gutt informéierten, déi ëmmer gemengt hunn, Eurovision, dat huet just näischt ze dinn, wéi en europäesche Contest. Dat ass och net ganz esou wouer. Also ech wëll lo net lo alles hei an Detail knaen, mee et gëtt do eng fir et einfach ze soen, do gëtt et eng Associatioun, wou verschidden ähm, Broadcasting Agencies d'Rechter hunn do matzemaen. Dat ka Radio sinn oder, oder Tele. An déi Länner, déi do dra sinn, dierfe matmaen. Dat wosst ech mm. bis fir e kuerzem net, well mech och net wierklech interesséiert huet. Mee Mengen eis geet et jo an deem Sënn engersäits drëm, esou wann nächst Joer Lëtzebuerg dohinner geet, esou hoffen ech, datt datt net nëmme mir als Jury, well dat si jo dann och d'Leit déi kucken an déi nolauschteren, dat heescht mir hunn do och matzestëmmen, och wann prozentual gesinn net ganz vill wéi soll ech soen, d'Stëmmen, d'Stëmmen zielen zwar, mä vis-à-vis vun deene Stëmmen, wou d'Jury huet, ass et e bëssen, jo, bon, dass mer net ze vill dodriwwer streiden. Mä ech froe mech, ech froe mech wierklech, ween, ween fir Lëtzebuerg, éischtens emol, ween sech mellt an ween, ween dohinner geet. Ech géing mech definitiv ëm eng bësse méi eng haart Band freeën, well et däerf een och dann net vergiessen, esou u sech ass dat soss näischt wéi eng Reklamm net nëmme fir déi Band, mee och och fir Lëtzebuerg an fir Land, äh, ganz Land. Ja. Mir hunn mir hunn super gutt Musical Acts hei, egal a wat fir enge Genren net sinn gell. An, mm. äh, mir ginn halt gären ëmmer vun eise grouse Nopre, wat normal ass äh, iwwerschaut. Ech hun dat lo rezent nach. Ähm, erlieft op dem Concert wou ech lo rezent war, wous du leider verhënnert waars, war eng, ech wosst net dass Persephone aus aus Andorra war gell, hunn ech eng Kéier gekuckt wéivill Bands ginn et vun Andorra, ech mengen zwou oder dräi, dat ass séier gemeet weess de. Krass. Jo. Jo, jo, bah, da, jo. Do sinn och net vill Awunner, gell? Du kanns keng. Nee, nee, nee. An dann hues de awer Lëtzebuerg, wou awer eng, eng stolz a méi wéi 60 Bands hier, elo just Metal Bands, an dann zielen ech nach net de ganz Rescht, wat et u Musical, Musical Acts gëtt. An iergendwou, iergendwou ginn mer, dat eenzegt, wat ech mer wënschen elo, Eurovision hin oder hier, dat ass einfach, ech weess, de Ministère de la Culture, deen, dee mécht, wat e kann. A mir hunn och mëttlerweil e puer grouss Festivals hei, den LOA, Luxembourg Open Air ja. oder all, all die aner Festivals wie se heeschen, dass, äh, dass se do nach méi äh, Méigkeete ginn u Jong Artisten pushen ja einfach nëmme pushen bis et nemmi geht. Ech meng de Moment as lo fir un allem och fir fir d Metalwelt menge méi wëssen, dass mé wëssen net well man Metal gern hunn. déi nei Generatioun vu Met vu Metal Listeners muss gesichert ginn. an do muss och nach dann e bëssen denken ech e bëssen iwwer d'Grenz vum vum Pop an äh, kommerzieller Musikgenre muss e bëssen driwwer wäch gekuckt ginn an de Metal eben nach méi och zu Lëtzebuerg dann ënnerstëtzen. Ja, ja. Ja, ich muss aber so ich fand schon cool da da wo so eben gerade so große Contest wie die Eurovision dat den aber auch schon Eng gewëssen Unzuel un Metal Acts hat awer. Absolut. Ech fand et awer cool. Dat ass absolut wouer. An ähm, ech denken dann hu mer rëm ganz vill gezielt fir net vill gesot ze hunn. Mit dat Immer. geiert zu eiser zu eiser Aart a Weis wéi mer dat hei maachen. Wat der ist Problem mat tut, Lebensphilosophie. dat ass eis Lebensphilosophie. ne? Mir sti moies op, mir wëssen net fir war. Fir schaffen ze goen, mee dorëwer schwätze mer haut net. Haut ass Weekend zumindest lo wou mer ophuelen. Mee Absolut. Ech ging soen dat war et alt erëm eng Kéier vun eiser Säit hei fir des Euro Heavy Vision Episode. Ech ging soen mir héieren eis geschwënn hei erëm. Voilà, mir soe Merci fir d'Nolauschteren. Yes. An dann héiere mir eis d'nächst erëm.